Hello again! Salam gadyrdan dostlar we doganlar, on ikinji sapagymyza hoş geldiňiz. Geliň bolsa indi A1 English Lesson 12, A1 English on ikinji sapagymyza başlalyň. Bu sapakda biz be verbs öwrenýäris. Be bolanda bolmak, verbs bolanda işlikdir. Hello again, salam. Täzeden ýa-da salam ýene-de. In this lesson we will be looking at verbs and in particular we be verbs. Bu sapagymyzda aýdyşym ýaly be werbsi öwreneris we ulanylyşyny we will see what a verb, verb näme, işlik näme, and how we can use them in variety of different sentences we sözlemiň içinde näileik ulanyp bilýäs we üýtgeşik üýtgeşik sözlemleriň içinde näileik ulanyp bilýäs şony praktika ederis, öwreneris. Firstly, birinji zolak bilen, what is a verb? Verb näme? A verb shows an action or a state of being. Verb nämäni görkezýär? Verb bolup duran wakany, ýagdaýy görkezýän işlik bolup durýandyr. Here are some examples Here are some examples Ine, aşakda alty sany mesele görkezilen, mysal üçin görkezilen, mysal görkezilen werbiň nämedigini düşündirýän. Run, ylgamak, run. Sleep, sleep, ýatmak, uklamak. Sleep bolanda indi uklajak bol ýa-da uje uklap ýatan manyny berýändir, sleep. Ýa-da birine you should sleep sleep diýseň, sen ýat ýat ýatmaly manyny berýändir. Ýöne edil häzirki wagtda sleep, ýatmak. Smell, ysgamak. Feel, duýmak. Play, oýnamak. Hökman futbolda islendik oýny oýnamak bolsa, islendik zat oýnalýan bolsa, oýun bolsa play manyny berýändir. Play sözi aýdylýandyr. Play. Oýun oýnamak ili oýun. Watch. Watch. Seretmek. Manyny berýär. Seretmek. Watch. Let's use these in a sentence. Let's use these in sentence. Sözlemiň içinde ulanalyň. I run to school. I run to school. Men mekdebe ylgaýan. I sleep at nights. Men gije ýatýan. I smell flowers. Men gülleri ysgaýan. I feel good. Men özümi gowy duýýan. I play football, men futbol oýnaýan. I watch television, men telewizor görýän. These are all So, aýdyşym ýaly, these are all the actions within the sentence. Mysal üçin, bularyň hemmesi sözlemiň, nu, sözlemiň içindäki bolýan zatlar. Run, run, verb, işlik. sleep, işlik, smell, işlik, feel, işlik, play, işlik, watch, işlik, i sözleriň içinde getirilen. Dowam edýäs. Be, bolmak, verbs, however, indicate a state of being. Be verbs, be, bolmak işlikleri, indicates, Indicate sonunda ýagdaýyny görkezmek bir zadyň. State, state of being, bir zadyň bolup duranyny ili bolýanlygyny görkezýän manyny berýändir. So what the subjects or subject or subjects action about themselves

mawsuk manyny berýär, ýöne bu sözi biz kän ulanamyzok. Şonuň üçin subjekti biz näme predmet, rus dilinde haryt, zat diýen manyda aýdýarys. Zatlara görä işlikler üýtgeýändir ili bölünýändir. Mysal üçin, I, you, he, she, it, we, they bolanda subjects bolýandyr. Zatlar. Mysal üçin, I, men, you, sen. He sözi, He sözi ulan erkek oglanlar üçin, oglan maşgalalar üçin he sözi ulanylýandyr. He. She, She gyz maşgalalar üçin ulanylýandyr. She. It, It zat üçin ulanylýandyr. Zat. Mysal üçin, iti haýwanlar üçin hem ulanýarlar. Adam däl, haýwanlar üçin hem ulanylýar ýa-da materiallar üçin ulanylýar. We, biz. We. Iki adam. We. Ýa-da üç adama hem we diýilýändir. We, biz, manyny berýär. They, they, olar, komanda. They, olar manyny berýändir. Dowam edýäs. Then the be verbs follow the subject in the sentence. Then the be verbs follow the subjects in sentence. Mysal üçin, be, bolmak, verb, işligi, subjectleri, zatlary, harytlary, mowzuklary, yzarlaýandyr. Mysal üçin, I am. I am, men, you are, you are, sen ýa siz manyny berýändir. He is, ol oglan, she is, ol gyz, it is, o zat. We are, bizler, birden can bolsa ýadyňyzdan çykarmaň, i öňünde we bolsa are goşulýandyr. They are, olar, they are, olar, dowam edýäs. As a recap, praktika edeliň, okan, öwrenen zatlarymyzy. The bee, the bee, bolmak, verbs are, işlikler, am, are, and is, ýene bir gezek, am, are, and is, am bolanda näme bolýar? Bolup durýan diýen manyny berýändir. Are, are bolanda bolup duran diýen manyny berýändir. And is, bolup dur diýen manyny berýändir. Bular üýtgäp bilýär, ýöne edil häzirlikçe esasy ýadyňyzda bolup durýan, bolup duran, bolup dur diýen terjimäni ýadyňyzda saklaň. Söz içinde gelende düşünersiňiz. Mysal üçin, examples, Mysal üçin, I am, I am a teacher, men mugallym. He is sleeping. He is sleeping. Bärde is geldi. Ol ýatasy gelýär. Sleep ýatmak, sleepy ýatasy gelýär. He is sleepy. He is sleepy. Ýatasy gelýär. Onuň ol oglanyň ýa onuň ýatasy gelýär. We are happy. We are happy, ýadyňyzdan çykarmaň, birden kän bolsa we are ulanylýandyr. We are happy, biz şadyýan. Ýa-da biz şatlykly manyny berýär. Dowam edýäs. Negative sentences, negative sentences bolanda, negatiwnyý sözlemler.

Not goşulanda, not söze goşulanda sözüň manysyny üýtgedýändir, uly görnüşde üýtgedýändir. For example, I am not, I am not, I am not bolanda men däl. You are not. Sen däl, He is not, Ol oglan däl, She is not, Ol gyz däl, It's not, Ol zat ýa predmet däl, We are not, Biz däl, They are not, Olaram däl ýa olar däl. Examples, Mysal üçin, mysallar. I am not a doctor, birinji. I am not a doctor, men doktor däl, negatiw. He is not sleepy, he is not sleepy, onuň ýatasy gelenok, ýa ol ukujak bolanok, terjimesi. We are not happy, we are not happy, biz şadyýan däl, terjimäni berýär. Dowam edýäs. Dowam edýäs. Interrogative sentences. Interrogative sentences bolanda sorag. Sorag sözleri. Mysal üçin, dowam edeliň. Interrogative sentences are questions involving subjects so people or things. Ýene bir gezek. Interrogative sentences are questions involving subjects so people or things. Sorag, ýüzlenme. Ýüzlenmede däl, sorag bermek manyny berýär. Mysal üçin, Sen plan zat etdiňmi? diýenlerinde. Menmi diýýäň ýa ýa-da mawy edil şon ýaly menmi diýip yzyna aýdýaň-a. Iňlis dilinde-de şo görnüşde özüniň aýdylyş görnüşleri bar. Biz anyk edil şony praktika edip otyrys. In these sentences the verb comes first. Bu sözlemlerde işlik birinji gelýär. Işdikler bolanda, Verbs-i praktiýa edip dik geliň, bolsa indi şu ekzempla seredeliň. Mysal üçin, Am I? Menemmi? Sorag, Are you? Are you? Senemmi? Is he? Ol oglanammy?

Birinden birine inu iki adamyň arasyndaky ot plan zat sen edipsiň diýende ýa inu plan zat sen etdiňmi diýende sen ýüzden ýa-da eden bolsaňam etmedi ýa şo zat şol işi etmedik bolsaň like emaý like menemmi ýa-da başga example başga mysal senem biziň komandamyzda futbol oýnaýaň iňlis dilinde you are you are going to play football in our team e seniň berýän nämäň jogabyň emaý Emaý. Sebäbi senden soraman bir hereket etdiler. I sen berýän sorag emaý. Menemmi? Dowam edýäs. Dowamy mysal içinde göreliň. Examples, Am I a doctor? Mugallym soraýar başga birinden. Ili sen garşyňdakdan sorýaň. Emma etjokça. Men aslynda molym ýöne men doktormy diýip sorýaň. Emma etjokça. Ýadam is he sleepy wot ylgap barýan birini görkezýäň. Ýa bir iş edip otyr. Ýöne şo adamyň edip oturan işini aýdaňokda şo plan zat etýamy diýip soraýaň. Mysal üçin, indi ylgap barýaň. Ýöne sora, ýaty, ýaty, ýatasy gelýämi diýip soraberýär. Is he sleepy? Oň ýatasy gelýärmi? No, he is not. Ýok, ol däl. Are we happy? Biz şadyýanmy? Yes, you are. Diýip jogap berýäň. Dowam edýäs. Let's join the words. Geliň bolsa, sözleri birikdirmäni öwreneliň. Iňlis dilinde beýle söz, beýle mysallar köp gabat gelýär. Some words can be joined together to form just one word. Iňlis dilinde iki söz goşulyp bir söz bolup gelýän sözler bardyr köplenç. Olary hem öwrenýäs häzir. Mysal üçin, This is called This is called abbreviations and and we use apostrophes to show these. Mysal üçin, iki söz bile goşulyp gelse, şoň ikisiniň bile goşulanyny nädip bilmeli? Ikisiniň iň soňra, iň soňunda apostrof bolýandyr, apostrof belgisi. Şondan hem bilip bolýar. Ýöne o sözüň manysyny nädip biz bilmeli? Biz şuny häzir soňunda bir tablitsada goýduk, şu tablitsanyň üstüne praktika edip öwrenip bilersiňiz. Are not. Sebäbi söz goşulyp gelende okalyş hem üýtgeýändir. Are not can be short to. Are not can be can be shorted shortened to.

Dowam edýäris. Siz üçin ýörite tablisa. Şu tablissany hem hökman şu görnüşde ýazyp alyň, praktika ediň iki-üç gezek. Table of Table of be verbs. Be verbsiň, bolmak eşikleriniň, tablisasy. Lucky for you, there is a simple table. To show the be verbs in use, be verbsi nädip ulanylýar, şonuň tablisasy ýazylýar. Present, häzirki wagtda. I am, I am. Negativ, negativ, or neýgativ, iňlisçe negative, türkmençe negativ. Neýgativ, negativ görnüşde. I am not. Interrogativ, am I?

Ol gyz. She is not Ol gyz Ol gyz däl. She isn't Ol gyz däl. Negatiw görnüşde. Interrogatiw görnüşde. Is she Ol gyzmy? Is it Is it Ol zatmy? Is it Ýöne tersini okadyk şu ýerde. Muny it is diýip okaýas. It is. It is. It is bolanda şu zat. It isn't. Bu zat däl, şu zat däl. Isn't gysga gysga görnüşi. It is not doly görnüşi. O zat däl. Interrogatiw görnüşde bolsa isn't.

You are, you are, siz. You are not, köplük manyda gidýändir bärde. You are not, siz däl. You aren't, siz däl. Are you, are you, siz emmi, köplük manyda gidýär. They are, olaram. They aren't, Olar, olaram, olar däl. Aren't, köplük, doly görnüşde, They are not, olar däl. Are they, are they, olaramy? Terjimesi. Gadyrdan dostlar şu tablisany aýdyşym ýaly ýazyp alyň gowjyk praktika ediň sebäbi durmuşda köp gabat gelýändir. Şunluk bilen biz özümiziň bu sapagymyzam tamamlaýas. Hemme ýazyp alan zatlaryňyzy daşyňyzdan gaýtalaň. Eý başarsaňyz özüňiz wideo çekiň. Ýy a wideoňyzy hem görüň näilek boldy. Her gezek öz sizde ösüş bolar ýaly her gezek taýýarlyk göreňizde her temany özüňize wideo çekip öwrenmegi praktik etmegi size maslahat berýän. Bizi social mediada yzarlamagy ýadyňyzdan çykarmaň. Sag boluň saglyk görüşeliň goodbye and see you next lesson bye bye.